Быйыл кыһын Саха сирин баһаарынайдар муус буолбут таҥастарын кыһын тымныыга уот умуруоран бараннар сүгэнэн сайан уһулулларын туһунан видеокиэҥник тарҕаммыта. Онон баһаарынайдар хайдах усулуобуйаҕа үлэлииллэрин-хамсыылларын билээри-көрөөрү Бүгүн Дьокуускай баһаарынай чааһыгар барыахпыт. Биһиги бүгүҥҥү геройбут Дьокуускай анал чааһын баһаарынайа Георгий Новгородов төрдөн биир саастаах баһаарынайынан үлэлээбитэ уон иккис сыла. Онтон дылы түбээн лаборолителебитин кэннэ хааммыт бастакы баһарга сыдьыыҥ, маны вызовка сыдьыыгын өйдүүгүн дур? Өйдүүгүн улахан баас сааланы ойбута. Второй номер ранга пожары биллэрбиттэрэ олонно миигин туохха ыыппыттара массыынаны кытта күөлгэ заправкалыы ону күнү быһа массыына заправкалаабытым ону итии баай күн этэ ону бастаан көрөн баран хааллыбытым уолаттар да абытайдык төлөлүүллэрэ истиэхэнаабытым ол умайа турар дьиэҕэ киирэ киирэ умуллара умула тахсанна Онтон һин-бир баһарынай холбура угуйа турар дьиэҕэ иҥкиирэр быллаһадьы бастаан оннугу көрөн баран куттана һынаабытыҥ дуу, бастаан оннук оннук эмиэ дьиэҕэ киирэргин өйдүгүн дуу? Эмиэ һынаабар куттаммат киһи диэн һуох. Аны һин-бир командиргын кытта киирэҕин, бастаан киирбит дьоннору ствольчик иҥин оҥороллор. Ствольчик кэнниттэн рукав соһор иҥин киһи буолар. Онно-оннук сылдьаҥҥын үөрэнэҕин. Баһаар эбэтэр быһылаан буолбутун туһунан иһитиннэрии киирдэҕинэ, баһаарынайдар кинигэ көстөрүн курдук иккис этээстэн бастакы этээскэ турбанан түспэттэр эбит. Кинилэр бу коридорунан кэлэннэр, массыыналара турар гаражтарыгар киирэллэр. Оттон бу туоххутугар сменаҕыт кэмигэр туох эрэ маннык примета эген бар дуу тутуһаҕыт ту приметалары? примета курдук баарта хабыс саҥа боевкалаах иһин кэллэххэ улахан баһаар буолан сөптүүллэр ол иһин наһаа саҥа боевкалаах сменаҕа тура сатаабаттар кыратык онно-манна киттитэн баран хаалаллар диир кутук или кыра баһаардарга кэтэллэр онтон бу учааскытыгар бэҕэт үгэстээххит ту үгэстэр бааллар холобур хаҥа үлэлии киирбит баһаарнайы улахан баһаар кэнниттэн эбэһээт уунан ыстарабыт то посвящение диир курдук уонна пенсияҕа иҥин урайан баралларыгар эмиэ уунан ыстарааччылар. Вызов ол кэмигэр баһарнайдар чаастаргар олороннор анал кылаастарга үөрэҕи ааһаллар. Билигин киирэн ону көрүөхпүт.

Массыына уута бүтэн хааллаҕына заправкалана барар. Чугас гидраҥҥа или хайын өттүтүгэр күөллэр тэнийэн оботторор. Или бодобуосканан кэлэн подпиткалыыллар. Бу бу иккис отделение диэн, бу бастакы отделение диэн. Ону хайдах вызов буолбутунан бу иккис отделение таҥастара бу турар. Кэлэллэр, олороллор.

Массыына иһигэр кабинетыгар туох баарый көрөбүт да? Көрүөх да. Bu da Байсовка диэн. Манна баһааннайдар олороллор. Онтон бу манна иннигэр буолаҕына ХОППА, ХОППА уонна командир отделение олорор. Онтон бу баһаарынайдар буллаҕына арахсаллар бастакы, иккиэс, үһүс, төрдүс диэн. Ону бары оруоллаахтар тус-туспа. Бастакы баһаарынай рабочий столунан үлэлиир. бастакы киирэ бу иккис эмиэ үһүс буоллаҕына постовой буолар игин ГДЗС-ка таһырдьа хаалар уна кинилэргэ ол контроллуур барыбытыгар рация баар ону этэ турар эһиэхэ бачча бириэмэ хаалла бэлиргитиэр диир баһар иһигэр онно таккалларын бириэмэтэ чугаһатаҕына тахсын диир ону контроллуур ким киирбитин сурунар хас баллонугар хас давлениелааҕын сурунар ну бартын үөрэтэллэр Онтон норматив баар да уот аһаҕас уот иһигэр киирэн баран хас эрэ мүнүүтэ ыһыдьахтаах, онтон элбэх ыһыдьыһыахтаах диэн. Оннук нормативтар то ол формуланан тахсар. Ону киһи-киһи баллона атын-атын давлениелаах булар. Ону бии хаамый кыра давлениелаах киһинэн ылабыт. Ону онон сразу беременетин таһаарар постовой Холобур, улахан табынылаах киһи өр сылдьар буллаа дии. Онуоха бу киһи киэнин бүтэ алыа дии. Оччо ону бу киһиэхэ куһаҕан булар буллаа дии. Ол иһин хаамыы кыра давлениялаах киһинэн хайыллар. Куоттууллар. Онно холобур он биэс да мүөтэ булуон сөп, сүүрбэ да мүөтэ булуон сөп, отут да мүөтэ булуон сөп. Аны чаас аҥартан ордук үлэлээччибит суох. Аны киһи киһи атына тыннык тыынар булла. Аны үлэлии сыдьаҥын түргэнник тыынан кэһэ, аны түргэнник бүтэ алар.

Георгий уонна кини дьиэ кэргэнэ саха ыалын сиэринэн айылҕаҕа чугас. Ону тэҥэ кини бэйэтэ олус интэриэһинэй дьарыктаах. Онтон эһиги үпкэҕит дьиэ кэргэҥҥитигэр туох үлэстээх? Биһиги балаҕана сир астыргытын наһаа сөбүлүүбүт сылын аайы олох хайаан даҕаны били отон арааһаттан биһиэхэ баар буолуохтаах диэн холоро ча отон көннөрү отон диэн моонньоҕон хаптаҕас сугуну булаһатыыбыт чиччэ дьэдьэннээбэппит эрэ уонна аатын барта хомуйа сатыыбыт Уонна буллаҕына сылын аайы бу Георгий төрүттэрин төрүт сиригэр сайылыкка таххаһатыыбыт. Мэҥэ Хаҥаласка алаас баар. Алаастаа төрүт олох хос-хос эһээлэрэ, хос-хос эбээлэрэ олорбут алаастардаахтар. Ол онно дьатаххаммыт анньанабыт, уопсайынан оттон

Эн бэйэҥ спортиҥҥа хайдах кэлбиккиний? Мин спортиҥҥа буоллаҕына миигин рекламнай группа «Риктайм» диэн таҥарастарым бааллар. Кинилэр буоллаҕына кэлэн тарекка таҕан да биһиги кытта диэбиттэрэ. Ону баран кинилэри кытта кыратык ыталаспытым. Табар эппин диэн санаабытым. Онто кыра күрэхтэһии буолбута бэйэбит испитигэр. Аны шубатык ытаммыт кыайталаабытым. Онтон ол ректайм группа буоллаҕына Самарта диэн спартакиада оҥороллор Хаҥалас улууһун Илин Эҥэригэр. Ол онно тиийэн спортивнай күрэҕэр кыттыбытым, бастакы күрэҕим. Онно тиийэммин кыайбытым, биитэрикэнэн кыайбытым, үөрбүтүм аҕай. Наһаа үчүгэй спорт эбит дии санаабытым. Онтон бу Хатаска дьиэбэр кэлэн баран Булчуттар күрэхтэригэр ытар киһи наада диэбиттэр. Онно киирсибитим, үһүс буолбутум. Онтон ыла сыыйа-баайа уже улахан республиканскай масштабтаах күрэхтэһиилэргэ сылдьар сылдьыахпын баҕарбытым. Кэтээбитим, хайаабытым, онтон күрэхтэһии буолар диэбиттэри тиийбитим. Тупсайынан спортивнай дьарыктаммытым биир өттүтэ диэн үлэбэр игин улахан баһаардар, куһаҕан туохтаах баһаардар ин буоллахтарына тыыммын таһара диэн курдук баран стендаҕа тиийэн ыталаатахпына барытын аһарынан кэһэ булаабыт эн курдук туттар буолбут үчүгэй баайбэбэр уонна иһин биир өр баһаар иһин буолбатаҕына хайдары киһи иһин биир наар кэтии маныы сылдьаҕын аны маны напряжение курдук үөскүүр аны таһаарарын курдук баран ыттын ол үчүгэй баабылаалаах Кадыр били кини үлэтэ кутталлааҕын толкуйдаабат буолаатыгын. Хадары үлэ-үлэ курдук били ылынамын, оны тоҕо диэтэххэ били толкуй да толкуй, куттан да куттан, ону толкуйдаата Хадыр манна тардан ылы диһан мин хайдах Ол иһин Ты үлэтигэр барда, били обычный курдук. Аха, үлэтигэр барда, кэлле оны Только хайаан да күнү хаста даҕаны звоннаһабыт, хайа хайдаххытый, хайа туох эмит буолла дуу, туох буолбата дуу диэбит курдук тоҕо аны өр эрийбэтэхтэрэ эрийбэтэх эрийбэтэҕинэ эмиэ туох баҕар улахан туора баһаар буолбута буолуойун диэн. Онтон Георгий бу бастаан бу идэҕэ таламмын бу идэҕэ барабын диэбитигэр эн хайдах аналаах этигиний? Ол ахан ото эдэрбит да бэрт буола улаханнык били үлэ бул үлэ үлэҕэ киирдэ диэн үөрүү этэ. Аһаа, ойоон булаа дии оннуттан туох биһиэхэ оннук туох да хааччахтааһын иһин бэйэбитин көрдүбүтүгэр суох ото холобура киһи бэйэтин талбыт дуга буолаҕына өйүүр өйүүбүт эрэ буолаҕа дии онно киһи бу холобура кини бэйэтэ хоббилаах бэйэтэ идэлээх сөбүлүүр идэлээх ону биһи өйүүбүт эрэ кэстээх хорошо дома лучше диэн биир бу сахабыт сирин туохха да биэрбэппит самаан сайыны даҕаны көмүс күһүнү даҕаны саамай кэрэ онто холобура саамай тымныы кэмҥэ сэһин ханар баран сдьиэххэ хаппалаа дии атын дойдуну көрөн истэн диэн вот а так сайын буоллаҕына Балыктыырбыт, араас били Сир сөттүө, ыстааһы. сир астааһына күһүн дии, наһаа үчүгэй. Хас күһүт бул- бултайдаана Аһаа. диэн курдук. Холобура, биһи папабытын саас күһүн көрбөппүт. Кус саҕана дии. Аһаа. Кус буолар, онтон сайын балаҕана э, хатаска олоробут. Мына да бэйэбит чаана дьиэбитигэр аттаххан олоробут. Оҕуруот. Оҕуруоттаахпыт, онно дьэ оннук дьарыктанабыт. Онон саха сиригэр кэлин сылдьыан, ыалдьыттаан, дьыл кэмиттэн тутулуга оһуох, күһүн да буоллун, сайын да буоллун, кыһын да буоллун, илэ хараххытынан кэлэн көрүн.